And our Bible reading na from the book of Judges, chapter 16, from verse 5 go reach 18. We go read them. So Delilah go meet Samson, come tell am, abeg make you tell me wetin make you dey strong like this and wetin person fit to do if he wan tie you. Dem Samson answer, if dem tie me with seven new strong rope wey not dry, I go dey weak well well. So Philistine rulers bring seven new rope come give Delilah make e tie am. By dat time, Delilah hide some men for di oda room. Den e shout, Samson, Philistine pipo don come catch you o! But Samson cut di rope just as thread dey cut if e take fire touch am. So dem no still know di secret wey make am get power. Later, Delilah come tell Samson, See, you dey lie for me come make me be like fool. Abeg make you tell me di truth, na how dem fit take tie you? Samson answer am, If dem tie me with new rope wey dem never use before, I go weak well well. So Delilah take new rope come tie am. The men dey the other room dey wait. So he come shout, Samson, Philistine people don come catch you. But he cut the rope comot for him hand and e be like say na thread. Then Delilah tell am, You still dey lie and dey fool me. So now make you tell me how person fit tie you. Then Samson answer am, if you plait my hair into seven part come use peg take make am tight i go dey weak well well so samson dey sleep delilah come plait him hair into seven part then he tight am with the peg he come shout samson philistine people don come catch you o so samson wake up remove the peg then loose the hair Den Delilah come vex tell am, Why you dey tell me say I love you and you no fit trust me come tell me your secret? You don fool me three times now and you never still tell me wetin make you dey strong. Delilah continue to dey talk and complain until Samson come tire for im wahala so e come tell am the truth at last. E say, Dem never cut my hair once because when dem born me, dem dedicate me give god as nazarite so if you cut my hair my power go leave me and i go come weak just like anybody delilah just know say samson don tell her the truth so he send message go give philistine rulers say make una come back this last time because he don tell me the truth so dem bring the money follow body our memory verse na for proverbs chapter 6 verse 22 proverbs 6 22 I read, But man wey dey sleep with another person wife no get sense at all and e just dey destroy himself by himself. Make we enter the message for today but abeg no forget to like this video and of course share am and if you never subscribe to this channel abeg help us hit the subscribe button and turn on the notification bell so that you go dey get our messages. Di devil dey always dey look for signs wey dey mark out pipo wey get great destinies. You go don notice long time ago sey you no come dis world to be ordinary pesin and sey you get great destiny wey God don already arrange for you. Di devil fit sense dis one too although e no go fit understand am fully, e go come begin to dey send destiny destroyers to follow di pesin to make sure sey dat pesin don fulfill di glorious destiny. One of di major destiny destroyers wey di devil dey use to take destroy pipo destiny na illegal intimacy. For inside Genesis chapter thirty seven from verse five reach nine, di devil hear wetin Joseph talk about im destiny, e come mark am for destruction. E try to get im brothers to kill am but dem sell am at di end of di day into slavery. Di devil tink sey Joseph no go fit fulfil im destinies for slavery, but wen e see how e come begin to dey prosper inside Potiphar house, even as slave, e know sey di only way wey e go fit take stop dis man na to tempt am with illicit intimacy. So e come send Potiphar wife to go seduce am, Genesis chapter thirty nine from eleven go reach twelve. Thank God say Joseph no fall for the temptation because na that one for be the end of him big big dreams and the glorious destiny wey God don give am. Every time when you dey tempted to engage for illicit intimacy, make you know say na the devil dey try to destroy your destiny. Your response to the temptation go determine whether you go fulfill your destiny or not. No matter how person destiny dey great, if you give room to fornication or adultery, e go destroy that person because bible talk for inside first Corinthians chapter 3 from verse 16 go reach 17 say our body na God temple and if anybody defy God temple, that person God go destroy am. Samson dey really great and powerful so tey only him defeat entire army however as he get power reach, na on top of woman lap wey he never marry na he take meet he defeat. Before long, he start to dey grind corn for him enemies. We go see this one for inside Judges chapter 16 verse 21. If you find out say e get how your body dey do you towards people of opposite sex, then you need to run go meet God for mercy, fast and pray so that those desire go die. Dis way, you go strengthen yourself enough to take avoid the temptation and so that you no go fall inside the temptation and all those illicit desires dem, dem go poof comot for your life. Beloved, make you guard yourself against the devil temptation to engage for inside sexual immorality. No allow am make you destroy your destiny with your own hand. James chapter 4 verse 7 talk say resist the devil and he go fly comot for your side. Our key point for today message be say fly from sexual immorality because na destiny destroyer. Na here we take come to the end of today message. No forget say the topic wey we consider today na destiny destroyers part 1. And the message we take am from inside the Open Heavens Daily Devotional wey be book wey be say Pastor E.A. Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God worldwide, write. And na from this your darling channel, Favours Blog, na you for take receive the message today.

with God word. So if you dey around worry and the end virus or even outside or within Delta State, find your way. Go the church auditorium for 44 46 Ojugu Street off Giwamu Road, Warri, Delta State. We wan thank you when you take follow this video reach the very very end. My correct person, till we meet again, make it better for you.